Сегодня среда, 10 мая 2023 года. Таллин говорит по-чувашски. Хаклӑ пирӗн тусӑмӑрсемӗр. Пирӗн кӑларӑма тахҫантанпах тимлесе итлегенемӗрсемӗр. Паянхи кӑларӑмра эпир сире ҫурхи тата ҫу уявӗсем ҫинчен каласа парӑпӑр. Чӑваш халӑх йӑла-йӗркипе ҫыхӑннӑ авалхи уявсем хальхи саманара та пире савӑнтараҫҫӗ. Паянхи кӑларӑмра вара эпир Акатуй ҫинчен калаҫӑпӑр. Уявпа ҫыхӑннӑ тӗрлӗ самантсем ҫинче чарӑнса тӑрӑпӑр. Кукунсем часах ҫитеҫҫӗ-ҫке-ха. Чӑвашсен иртнӗ авалхи вӑхӑтранпах Тытса пынӑ илемлӗ йӑласем-уявсем халӑхра чӗрӗлеҫҫӗ, вӑйлӑланса каялла таврӑнаҫҫӗ. Вӗсен шутӗнче тӗрлӗ уявсем пур: Ҫӑварни, Сурхури, Акатуй, Ҫимӗк, Ҫинҫе, халӗ ытларах Питрав тени пире паллӑрах. Вӗсен шутӗнче тата ыттисем те пур. Дорогие друзья,

Ака хыҫҫӑнхи ҫурхи уявсен пур енче те хӑйсен май ирттернӗ. Тӗрлӗ ятпа асӑннӑ. Халӑхра ытларах Акатуй, Акатуй уявӗ тени ҫирӗпленнӗ. Акатуй сӑмах ака туса пӗтернипе ҫурхи ӗҫсенчен ӗҫке-ҫикӗ йӑлине туса ирттерсе уйрӑлнипе палӑрать. Ӑна ӑмӑртса кӗрешсе, выляса ҫӗнтерсе чӑвашлӑх тытӑмне ҫӗр ырлӑхне вӑйлатса шанса йӑла-йӗркесем ирттерессипе палӑрса тӑрать. Ваттисем каланӑ тӑрӑх, ҫурхи акара акапуҫ тырӑ акнанана пӗтӗҫтерет. Акатуя вара пӗр вӑхӑтра ӗҫлӗ юрӑ уявӗ тесе те чӗннӗ. Эдуард Мурзаев тӗпчевҫӗ каланӑ тӑрӑх, ака, ак, акан, тӗрексен авалхи сӑмахӗсем. Вӗсем уй-хире, ака-уя, юханшыва пӗлтереҫҫӗ. Ҫӗре сухаламалли хатӗрсене чӑвашсем акапуҫ, сухапуҫ, тутарсем вара сабан тесе калаҫҫӗ. Сабан сӑмах йывӑҫ турачӗ. Акапуҫ, ана тӗренне, арт тырӑмне,

Тыр тӗшне тӗрӗсленӗ, суха пуҫӗсене юсанӑ, тӳрлетнӗ. Тата акатуй уявӗ валли апат-ҫимӗҫ хатӗрленӗ, сӑра пӗҫернӗ, ҫӑмартасем те хӗретнӗ. Кашни ҫемьее е ратне уява тӗрлӗ кунсенче те пуҫлама пултарнӑ. Уявӗ вара эрне тӑрӑшшипех тӑсӑлнӑ. Хуҫасем хӑнасене кӗтсе илме хатӗрлесе ҫитсессӗн хӑйсем патне, тӑванӗсем патне кӳрши арҫине хӑнана чӗннӗ. Хӑнасем ҫитнӗ ҫӗре пӗтӗм ҫурт таврашне тасатнӑ, капӑрлатнӑ, сӗтел варрине алтӑрпа сӑра лартнӑ, тӗрпей-решленӗ алшӑлли ҫине ҫӑкӑрпа чӑкӑт хунӑ. Кашни хӑнана хуҫа тарават кӗтсе илнӗ, алран кайми аки-сухи юрпа пуҫласа янӑ ҫак уява. После Великого дня

Ял-ял пур ҫӗрте те хӑйне май уявланӑ. Хӑшӗсем ҫурхи уяв, ҫурхи вӑйӑ тапӑ, пуху, хӗраки тесе калани те пулнӑ. Тӗллевӗ пӗрре ваттисене, вилнисене ҫӗр ырлӑхне асӑнса ҫут тӗнчерен ырӑ лӑпкӑ ҫанталӑк ыйтса ун чухне уй чухне Чӳкленӗ хыҫҫӑн тепӗр кунне кунӗсенче ял халӑхӗ, тӑрӑхри ялсенчи ҫынсем, ҫамрӑксем Акатуй улӑхне, ҫыранне пуҫтарнӑ. Акатуй лапамӗнче Акатуй юпи кашти ларнӑ, унӑн хӗреслӗ турачӗ кашти ҫине тӑватӑ пит шӑлли ҫакнӑ. Пит шӑллисене пӗлтӗр качча кайса туй тунӑ арӑмсем панӑ. Ҫитӗннине Палӑртас текен ҫамрӑк паттӑрсем юпа ҫине улӑхса пит шӑллисене илсе анмалли вӑйӑра кӗрешнӗ. Пит шӑллине илсе ансан вара ӑна кӑкӑр урлӑ ҫакса янӑ, акатуйра лашасемпе ӑмӑртмалла та чупнӑ. Е тата хӗрупраҫ панӑ пит шӑллине юлан утҫӑ вӗҫтерсе ҫӗклесе пыраканскере хуса ҫитсе аллай Илсе мала тухмалла пулнӑ. Ҫӗнтерекен лаши урхамахӗ ҫине, юлан утҫӑ ҫине пит шӑлли ҫакнӑ. День Акадуя деревня принимала праздничный вид. На улицах царило веселое оживление. В эти дни проходили соревнования, и они

Халӑх Акатуй ҫыранне пуҫтарӑнсан Акатуй ертӳҫисем Акатуй юпи умне тухнӑ. Ун умне йывӑҫ чашкӑпа чӗре ҫӑмарта, йӑва юсман, пӑрчашӑк чӑкӑт, алтӑр чӗреспе сӑра лартнӑ. Кӗлмӗҫсем вара кӗлӗ сӑмахӗсене каланӑ. Ҫут ҫанталӑкран ырӑ кунсем, ҫӗр йышӗнчен пулӑхлӑ тыр-пул Ӳстерме ҫӳлти турӑран ырлӑх-сывлӑх, йӗркеллӗ пурнӑҫ ыйтса ҫӑмартасене ҫӗр ҫине хывса тӑватӑ еннелле кустарсан, персее ывӑтса пӑрахсан ҫӗр акауй амалантӑр, акатуйӗ чипер ирттертӗр, иртсе кайтӑр тесе уява уҫнӑ. Ҫак вӑхӑтра е кайран алран кайми аки-сухи юрра юрланӑ. Каҫ ене кайсан вара е кӑнтӑрла иртсен юпа умне лартнӑ кучченеҫсене кӳлнӗ лав ҫине хурса кӑҫал авланнӑ ҫамрӑксем вӗсене пӗрер ватӑ е арӑмҫӑ ертсе пынӑ, ака акнӑ ака ҫине кайса пӑрахнӑ та е чавса хунӑ. Ани пӗтӗлентӗр, тыр ҫӑмарта пек тулли пултӑр тесе каланӑ. Ун хыҫҫӑн акатуй ҫаранне каялла таврӑннӑ. Каҫ енне кайсассӑн ватӑраххисем ялсене саланнӑ, ҫамрӑксем васкаман. Вӗсем юрланӑ, ташланӑ, вӑйӑсем вылянӑ. Вут хывса вучах чӗртнӗ, ун умӗнче карталанса йӑла юррисене юрланӑ. Ҫунса тӑракан ҫулӑмлӑ вучах урлӑ сикнӗ. Е ку йӗркене Акатуй вӗҫленӗ кун та ирттернӗ.

Кӗрешӳ паттӑрӗсен таврашӗнче пӗр-пӗринпе кӗрешмелле, тулли пӑрҫа миххисене ҫӗклесе чупмалли, чӑпӑрккана туртса илсе шартлаттармалли, йывӑр япалана, чула, икӗ пӑтлӑ кирӗ пуканне ҫӗклемелли, выртакан пӗренесене, каска пуканесене тӑратса лартмалла ӑмӑртнӑ. Вырӑн-вырӑнпа урӑхла вӑйӑсем те пулнӑ. Ҫамрӑксем хӗрачасене чуччу караҫилпе шавлӑн ухлаттарса ярӑнтарнӑ, катачи тарантасӗ ҫине ларса юрӑсем шӑрантарнӑ, акатуй ҫаранӗ тавра юрла-юрла ҫаврӑннӑ. Ял-ялсенчен пуҫтарӑннӑ халӑх илсе килнӗ кучченеҫӗсене эрех-сӑрана урапасем ҫине

Уявсем вырсарникунчченех тӑсӑлма пултарнӑ. Уява пӑтӑ, ҫӑмарта пӗҫерсе аш ӑшаласа ҫисе вӗҫленӗ. Акатуйра ҫӗнтернӗ паттӑрсене ҫине сакат уйчченех ятран асӑнса хисепленӗ. Уяв иртсен ҫарана юлнӑ япаласенчен пуҫтарса тасатнӑ, унта утӑ ӳстернӗ. Ҫапларах йӗркесемпе пурӑннӑ пирӗн ватӑсем. Татах астутаратпӑр, пурӑ вырӑнта та уява Акатуя пӗр пек йӗркепе пурнӑҫласа пынӑ. Ҫав вӑхӑтра пур ҫӗрте те хӑй майлӑхӗ те пулнӑ. Ҫамрӑксем ҫак кун авланнӑ, хӗрсене вӑрланӑ. Тахҫан авал шывпа ҫӗре авлантарнӑ йӗрке пулни ҫинчен те ҫырса хӑварнисем пур. Хальхи вӑхӑтра Акатуя мӗнле йӗркелесен лайӑх пулмалла-ши? Вырӑнне кура вӑйне пӑхса асаттесен чылай ырӑ йӑлине хӑвармалла та пуль. Ваттисене ҫӗр ырлӑхне асӑнасси, ана ҫинче чӗрӗ ҫӑмарта хывасси, ака пуҫне асра хӑварасси йӑлара пулмалла та пулать. После состязания молодежь разбивалась на несколько возрастных групп, и каждая из них затевала

определенным своего рода демократическим и эффективным способом выбора предводителей родов и племен. Ҫу уйӑхӗнче Акатуй кунӗсем Чӑваш Енри пысӑк кун анлӑн пулса иртеҫҫӗ. Вӑл халь республика кунӗпе те ҫыхӑннӑ. Хальхи вӑхӑтра та чӑвашсемшӗн шутсӑр пӗлтерӗшлӗ. Ҫак уяв вӑхӑтнелле мӗнле инҫе пурӑнсан та нумайӑшӗ тӑван ене ҫитсе ӳкме тӑрӑшаҫҫӗ. Ку уява анлӑн ирттереҫҫӗ.

поклониться своему родному краю, наполнить свое сердце красотой национального праздника. Халӗ эпир сирӗнпе сыв пулашасшӑн. Пирӗн ҫу канӑвӗ пуҫланать. Сирӗнпе эпир кӗркунне тӗл пулатпӑр. Ку кӑларӑма хатӗрлекенӗсем Ираида Захарова тата Ингрид Янс сасӑ режиссерӗ, ертсе пыраканӗ Ираида Захарова.